Бисмиллахир рахманир рахим. Миһурбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең нәүбәттәге программасын тәкъдим итәбез. Ассаламагаләйкүм, газиз милләт! Исәнмесез!
Хәерле сәбәттә, мөхтәрәм тамашачылар! Раббым, хикмәт белән ач безнең күңелләрне, халкыбыз аңласын безнең сүзләрне. Чит телләрне белү яхшы һөнәр, туган телең ятим калмасын. Әйе, соңгы вакытта халкыбызда туган теленә берникадәр битарафлык чаткылары чагыла. Һәм инде бу проблемадан чыгу юлы буларак төрле чаралар күрелә. Менә инде татарча тоталь диктант та шундыйларга керә. Энҗе сеңлем.
Әлбәттә, халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче ул безнең туган телебез, милли рухыбыз. Менә туган телне белү компонентлары, алар нидән гыйбарәт соң ул? Туган телебездә яхшы итеп аралашыр өчен, бер-беребезне аңлар өчен төп өч компонентны белергә кирәк. Моның өчен инде Сөйләшә белергә, яза белергә һәм инде укый белергә кирәк. Әлбәттә.
Димәк, туган телне белү ул туган телдә яза белү, уку белү һәм сөйләшә белү. Ә сүз ул бу кадәр мөһимдер. Тел күрке сүз диләр бит халык мәкалендә. Сүз тәвәккәллеккә итә ул. Сүз йөрәкләргә. Ялкын кабыза. Сүз киптереп төп башына илтә. Сүз меңнәрне яуга күтәрә. Сүз уйларны кайрак белән кайрап. Сүз сафларны ипли корычтай. Сүз көрәшкә чыга байрак кебек. Сүз дошманны кисә кылычтай. Әйе.
Бер сүз уттан алып суга сала, судан алып утка сала. Сүз аркасында бәндәләр мөхәббәт итә, сүз аркасында бәндәләр нәфрәт итәләр. Менә бүген безнең бөтен дөнья татарлары үзенең татарча мөхитендә сөйләшеп, татарча язышып, шундый мөхиттә булып кайттылар. Хәзер инде сезгә дә, хөрмәтле теле. Егерме җиденче октябрь көнне бөтен дөнья татарча диктант яза. Башкортстан татарлары да бу акциядә даими катнаша. Менә инде өченче ел рәттән Башкорт дәүләт педагогия университеты бинасында әлеге күркәм чара оештырыла. Татарча диктант, татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучылар даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү мәсьәләләренә игътибарны арттыручы белем бирү акциясе. Менә инде ничәнче ел рәттән татарча диктант матур акциясе үткәрелә. Шушы акциядә елдан-ел күбрәк халыклар, дуслар, безнең коллегалар, студентлар, олылар, пенсионерлар җыела. Бу ниндидер үзенә күрә бик матур һәм бик үзенчәлекле чара. Э, бер яктан ул менә төрле яшьтәге кешеләрне бер урынга туплый, икенче яктан э, Үзенең татар телендә, туган телендә матур иттереп язарга теләк белдерүчеләрне, теләүчеләрне бер урынга туплый һәм алар арасында, чынлап та, без күрәбез, яшь балаларны, менә әле утыралар иде, бишенче сыйныф укучылары, һәм алар арасында без очратабыз 80 яшьтән дә өлкәнрәк булган кешеләрне. Чынлап та, Язу дәрәҗәсе, язу камиллеге төрлечә. Бар бик матур, яхшы бишле билгесенә язылган эшләр. Бар алар арасында э, теләкләре бик зур булып та бәяләре түбәнрәк булган эшләр. Ләкин бит эш бәядә, оценкада, билгедә түгел. Эш менә шушы туган телендә язырга теләкне тормышка ашыруда. Э, ниндидер Менә ничек дип әйтик икән, эчке шушы ниятләрен тормышка ашырып монда килүләре ул инде үзе бик зур бәягә лаек. Чынлап та мин, мәсәлән, э, беренче рәттәге утырган күп э, апаларга, абыйларга э, диктантларына өчле яки икеле билгесе куярга теләгем дә юк, куймас идем дәйме. Аларның менә монда килүләре инде ул уже И ул инде иң зур бәягә лаек, бишлегә лаек, шуның өчен эшләре дә, миңа калса, пунктуацияне яки орфографияне тикшерүдә түгелдер. Ә менә шушы матур иттереп чарада очрашу, сөйләшүдәдер. Тот, кто не знает своих корней, лишен, как говорят, будущего. Поэтому очень важно

Очраклы рәвештә генә сайланган авторлар түгел, чөнки ике язучыбызның да быел юбилее. Миңа мондый
уй-фикерләр белән мөрәҗәгать иткәч, мин бераз уйландым. Әйтәм, мондый зур эшне азагына тиклем башкарып чыга алырмын микән дип. Әмма ләкин мин үзем татар телен, әдәбиятны гомумән мәктәптә бик күп укыгач, Мин әйтәм, нәрсә булса да шул булыр. Татардан да уздырып татар сөйләй алмас, татар укый алмас дидем дә, һәм инде шушы матур текстны, бик эчтәлекле текстны гади генә балкырты тормышыннан алынган булса да, аның эчендә бик күп ниндидер шундый яшерен уйлар, уй-фикерләр йөртүче, йөртергә мөмкин бу текстны, гомумән, тыңласагыз. Шуңа, миңа калса, башланган эш азагына тиклем барып җитер һәм, гомумән, үзебезнең телебезне, тарихыбызны саклап калуда минем дә ниндидер булса шунда миллионнан бер өлеше кертелгән булса, мин бик шат. Елдан-ел акциянең даирәсе киңәя. Әйткәндәй, үткән елны тугыз ил һәм егерме төбәк татарча диктант язса, быел бу сан егерме ил һәм алтмыш төбәккә кадәр күтәрелгән. Бу әһәмиятле чараны без, аккалфаклылар, бик Сөенеп каршы алдык. Бүгенгесе көндә безнең берничә бүлекчә менә БГПИ зданиесендә диктант яза һәм безнең 40 ка якын бүлекчәләр мәктәпләрдә, колледжларда язалар. Менә бу килгән олы апалар, балалар менә шуларны күреп бик сөендерелә. И мөмкин булса, бу эшне дәвам итәргә кирәк, но централизованно. Менә болай аерым-аерым түгел, ә күбрәк иттереп, э, ничектер э, э, оештырырга. Бик э, ки- әһәмиятле, бик кирәк әйбер. Әгәр дә менә безнең эшкуарларыбыз бу чарага кушылып, ниндидер матди ярдәм күрсәтсәләр, әгәр дә безнең җиңүчеләребезгә бүләкләр тапшырылса, бу ниндидер бер стимуллаштырыр иде дип уйлыйм мин. Ниндидер бер мотивация барлыкка килер иде. Һәм менә хаталы язган кешеләр дә тагын азактан җыелып, кемдер менә пунктуациямы, орфографиямы, төркемнәргә бүленеп, хата өстендә эшләсәк, әгәр дә менә икенче елның диктантына тагын ниндидер үсеш булса, мин монда нәтиҗә булыр иде димен. Елына бер тапкыр җыелып, яздың-таралдың, икенче елга җыелдың, яздың-таралдың гына түгел, ә менә без елдан-ел белемебезне ныгытсак, елдан-ел дөресрәк яза барсак, минемчә, бу чара тагын да әһәмиятлерәк булачак. Мин киләчәктә шулай булыр дип өмет итәм. Иң мөһиме, яңа мөхиттә кызыклы кешеләр белән танышып, татарча сөйләшеп, татарча язышып кайту. Әгәр кешенең туган теленә мәхәббәте бар икән, ул, әлбәттә, бу диктантта катнашырга тиеш. Һәм бу, әлбәттә инде. Мәхәббәтне генә чагылдырган бер программа түгел. Мин әйтер идем, бу үзеңнең татар телеңнән белемнеңне дә тикшерергә бер мөмкинлек. Мин үз туган телемне саклап калырга телим һәм булачак буыннарга да татар телен белсеннәр, диктант язырга килсеннәр дип Әйтәсем килә инде, үземнең татар теле диктант язу, мондый акцияләр үткәрү зур әһәмият, зур әһәмиятле, бик яхшы дип уйлыйм. Рәхмәт оештыручыларга. Диктант бик авырдан булмаса да, мин үземне дүртле билгесенә яздым дип уйлыйм, чөнки монда пунктуация минем уем буенча бик авыр булды минем өчен. Һәм зал Тулы кеше булу өчен мин бик шатмын, чөнки монда олылар да, кешеләр дә бар. Бу бик яхшы күрсәткечтер дип уйлыйм, чөнки һәр кеше үзенең татар теле буенча белемнәрен тикшерә килгән.
Шундый матур кичәгә килдем, җырларга булдым, кичәне ачып җибәрдем һәм безгә кунакка Лилиана Ирназарова килде. Аның җырын җырладым, башкардым, каушап киттем, аны күргәч. Зур рәхмәт килгәне өчен һәм дүртлегә дип яздым, дрей, белмим. Акциядә яшьләр белән бер рәттән өлкән буын да теләп катнаша. Безгә мөрәҗәгать иттеләр килергә, татар телендә диктант язарга. Менә шул үзебезнең Телебезне баетырга, татар телен тирәнрәк өйрәнергә, дөрес сөйләргә, дөрес укырга, киләсе буыннарга, киләчәк буыннарга да шушылай дөрес итеп укырга, шушы бездән калган вәсият дип әйтсәк тә инде, шулай дөрес булыр. Киләсе буыннар дөрес укысыннар, телебезне Онытмасыннар, теле юкның иле дә юк дигән сүз бар. Шушыны карап, без телебезне өйрәнергә тиешбез. Мин килдем бүген, бик сөенеп килдем. Татар теленнән үземнең э, бөтенләй онтып бетмәдем микән дип. Чөнки татар телен, татар әдәбияты, татар мәдәниятен әгәр без югалтсак, телебезне югалту була. Шуңа күрә бөтен Татарстанда да, Башкортстанда да татарлар шулкадәр күп. Шуңа күрә үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне, әдәбиятебезне үстерсәк, без үзебезнең милләт булу ягыннан югалып калмабыз. Әнием, әнием биш намаз укыды, берсен дә калдырмады. Ул безне һәрвакыт кырыена утыртып китаплар укыды. Һәрвакыт дини китаплар бездә бик күбәя, инәкәй дини китаплар укып, Һәр вакыт яздырадыр я, үзе языр, я айтып миңа диктант яздырадыр, бәләкәй чакта инде. Шушы дини ниләр китаплардан укып, шуны миңа яздыртып диктант, ул инде мин шуңа күрә бу минем халкымның мирасы дип саныйм. Телебезне саклап калуда мондый чараларның әһәмияте зур, һәм диктант язулар даими оештырылып тора. Егерме дүртенче октябрь көнне Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасы тарафыннан диктант язу оештырылса, утызынчы октябрь көнне шундый ук чара Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы тарафыннан оештырылды. Бит инде туган тел татар телдә, татар теле һәм башка туган телләрне өйрәнгәндә, сөйләшү, сөйләм ягына гына игътибар итәбез. Шуның өчен инде мин бүгенге чараны бик э, кирәкле дип саныйм, чөнки без белергә тиешбез үзебезнең э, язма тел, язма э, татар телендә белергә тиешбез һәм анда без дөрес итеп хатасыз язырга өйрәнү һәм шуны үзебезнең балаларга җиткерү төп бурычларның берсе дип торабыз һәм инде 84 татар гимназиясендә безнең татар теле һәм башлангыч класс укытучылары укучыларга Дөрес итеп татар телендә, туган телендә язарга өйрәтәбез. Һәм инде бүген безнең укучыларыбыз һәм балалар да монда бик теләп килделәр. Һәм мин ышанам, алар үзләренең бик яхшы итеп белемнәрен күрсәтерләр дип. Мин бүген шатланып килдем шушы яңалыкны ишеткәч. Беренче тапкыр гына килдем әле. Шушы кадәр күләмдә үткәрелә икән ул, ил күләмендә, илләр күләмендә үткәрелә икән. Димәк, безнең телебезнең киләчәге бар. Димәк, безнең Телебезнең мирасын тапшырырга алдагы буын үсәчәк дигән сүз әле. Бүгенге көндә Татарча диктант төрле өлкә кешеләренең гомуми бер хәрәкәтенә әйләнеп бара. Бу бит әле үзебезнең татарларыбызны бергә җыю да дигән сүз. Бергә җыю, бергә утырту. Бу бит әле диктант язды да ул йөгереп кайтып китми. Бергә элемтәгә керәләр, бергә сөйләшә башлыйлар. Менә шундый кайбер регионнарның татарларыннан шундый хатлар килә. Без менә тагын җыелырга булдык, без ай саен язырга булдык, без квартал саен язырга булдык. Бу татарларны җыюның бер максаты. Һәм аны бит инде бәләкәйләрендә аның да язасы киләчәк. Аның да шуны өйрәнеп язасы киләчәк. Гади генә җөмләләр белән балаларны да яздыра башлап. Менә шушылай итеп менә безнең татарның бер ноктага җыелуның бер зур сәбәбе булып тора ул. Һәм ул киләчәктә дә яңа үрләргә алып китәчәк әле. Аның башка өлгеләре килеп чыгачак, башка рәвешләре килеп чыгачак. Без матур итеп яшәргә тиеш. Энҗе Ибраһимова, Илдар Еники, Балкыш программасы өчен махсус. Шушы күркәм чарада без тапшыруыбызның якын дусты, тапшыруыбызны чыгаруга үзенең зур өлешен керткән Зөлфирә Сөнәгатуллинаны да очраттык. Ул анда үзенең шигырь сөйләү осталыгын тагын бер кат күрсәтеп үтте. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Татар бавы, Илдар Юзеев. Кама муеннарында бау шәләр. Бугазымда авыр бер төер бар. Бик якында гына Маринабыз. Соңгы сулыш алган бер өй бар. Кемдер уйлый, элмәк киюенә татар бавы. Имеш, гаепле. Вакыт үзе әйтер хакыйкатьне, нахак сүзгә халык лаекмы? Нәслем минем өзелерлек түгел, мең яшәгән ныклы тамырдан. Кама буйларында иен иккән, суга юкә салган, бау үргән. Нинди ачы җилләр исмәгәндә үрешләрен кемнәр кисмәгән? Тарих бавын җигелеп бергә тарткан, әмма комнан аркан Ишмәгән. Идел чулман кишкән. Ишкәк ишкән. Язмышы да баудай үрелгән. Татар җайдаклары гомум яуда Париж урамында күренгән. Мөслим минем. Күп дәхшәтләр күргән. Баулар белән бергә җар үргән. Аның нинди җырлар үргәнлеген сорагыз сез Муса Җәлилдән. Төрле телдә Җырлап, яшь аналар өмет баглап, бишек асканнар. Илбасарлар баудан элмәк ясап зойларны дарга асканнар. Авыр бер чор. Сугыш гарасаты Маринаны монда китергән. Хәзер Кемне? Кемне гаепләргә? Сырыгане чулман, иделдән, кем ишсә дә аны, бауның милләте юк. Сылтамагыз аны милләткә. Һәрбер телдә бер сүз. Шәфкатьсезлек. Шагыйрәне илткән элмәккә. Кама буйларында бау шәләр. Өмет баглап ага сулар да. Мин дә кушылам. Бишек җырын үрәм шигъри җанлы нарасыйларга. Бугазымда авыр бер төер бар. Калды инде фәкать сызларга. Бишек җырын көйләп, баулар үрик, өметсезгә ярдәм бавы сузыйк. Бирмик аны шәфкатьсезләргә.

Нур театрының кече залында ниһаять көтеп алынган премьера Ычкындырмыйк кияүне комедиясе башланып килә.
Мин бәхетле булырмын бу җирдә, яннарымда һәрчак син булсаң. Егет кызны ярата, кызның әнисе булачак туганны күзенә дә күрсәтми. Әйтерсең, ниндидер анекдот.

Ычкындырмый кияүне комедиясен Нур театры үзенең зур, тату командасы белән бергә әзерли. Беренчеләрдән булып эшкә театрның әдәбият бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова тотына. Ул әсәрне рус теленнән татар теленә тәрҗемә итә. Гөлнур Усманова әйтүенчә, юмористик пьесаны тәрҗемә итүнең үз нечкәлекләре бар. Коры текстка тәрҗемә ясау ул бер. Менә үз алдыңа утырып кына текстны өстәл артында тәрҗемә иткән текст ул, бәлки, сәхнәгә чыккач бөтенләй үзенең ниндидер кызыгын югалтырга да мөмкин. Нәкъ менә репетиция вакытында, нәкъ менә артистлар белән бергә, режиссер куйган мизансценалар белән бергә тәрҗемәне башкарган вакытта ул менә үзенең менә шушы үзенә генә хас ачкычын таба да инде. Тамашачыга безнең инде ул камил дәрәҗәгә җиткән Пешкән җимешебез. Нур татар театры артистларының талантлары күпкырлы. Әйтик, спектакльдә Кайнар ролен уйнаучы Нур артисткасы Рәсимә Гайфуллина. Мин менә бу күлмәкне үзем уйлап чыгардым инде. Безнең тегүче кызлар инде каршы килмәделәр, һәрбер сүземне тыңлап, һәрбер менә матурлап, бөтен җирләрен эшләделәр. Комедияне Татарстан Республикасының яшь режиссеры Дамир Сәмирханов үзенең иҗат төркеме белән куйды. Өлкән коллегалар режиссерның әлеге эшен югары бәяләде. Әлбәттә бит инде читтән э, режиссер чакырганда әзрәк кенә куркып чакырасың. Ничек булыр икән? Безнең артистлар белән эшләп китерләр микән дип. Ә менә бүгенге менә бүгенге спектакльдан соң мин бөтен куркуларым үтеп китте. Бөтен әйбер үз урынына утырды. Спектакль шундый матур, әйбәт спектакль килеп чыккан. Бик э, матур комедия килеп чыккан. Э, халкыбыз гөрләп йөрер дип уйлыйм мин. Бер генә секундка да ычкындырмый комедиябез. Э, сәхнәдә э, барган персонажлар шул хәтле маугып, ышанып, йөзеп эшлиләр. Мин шушыңа шатланып утырдым. Шул хәтле Рәхәтләнеп йөзеп эшлиләр актерларыбыз. Үземнең дә менеп уйныйсым килеп китте. Спектакльдә кияү ролен Айнур Баянов уйный. Аңа сәхнәдә ике төрле роль башкарырга туры килә. Айнур әйтүенчә, хатын-кыз образы белән ул беренче тапкыр очраша. Хатын-кызларга Алла ярдәм бирсен, ул кабылыкта ничек йөриләрдер. Шуңа күрә бөтен аяклар бетә. Хәрәкәтендә, йөрешендә, нидә уйда тотарга кирәк бит инде шул вакытта. Сүзеңне дә онытмаска тиешсең шул ук вакытта, тавышын да үзгәртергә кирәк. Теге өч әйберне берьюлы бер образда туплау, минем минем өчен бу авырдыр дип уйлыйм. Миңа авыррак булды. Сәхнәдә барган күренешне залда утыручы тамашачылар бик җылы кабул итте.

Артистично и очень жизненные. Олы кешеләр
яшь яшьләрнең дә хаталарын күрәләрдер инде. Шуңа күрә үзенчә әни үзенең кыз баласын саклап каласы килә бит инде. Шуның өчен барысы да үзенчә дөрес эшли инде. Рәхәтләнеп эштән соң ял иттек. Бик матур уйнадылар яшьләр. Булган режиссер күрсәтәсе килгән Проблеманы күрсәттеләр, барысы да аңлашылды. Кияүебез килеп кулын сорады да кызыбызның. Без риза булып бирдек. Яшьләрнең бер-берсен яраткач, бер-берсен яраткач, аларга каршы күлергә, килергә дип киңәш итмәсием, байлыкка ынтылырга киңәш итмәсием. Барына шөкранә итеп, Алла Тәгаләнең биргәненә шөкранә итеп, шуңарга ризалык белән яшьләргә ризалыкны бирергә теләр идем. Яшьләр Үзләре үзара аңлашкач тын, әти, әни буларак без алай каршы килмәс идек дип, аларга үзебезнең фатиханы бирер идек. Минем укытучым Фәрит Рафкач Биксәнтәев, Камал театры, Галиәскар Камал театрының баш режиссер. Ул инде иң беренче безгә чыкканда әйтте, пьеса, спектакль, артистларны җаратырга кирәк. Ал чакта, ул андый чакта һәрнәрсә нигә эшләп була. Драманы да, комедияне дә, любой әсәрне нидә эшләп була. Яратырга кирәк. Димәк, безнең нур артистларын яратып булмый. Нык яраттым, аны хәтле профессионы, андый җайлы булды, җиңел эшләргә булды, күңелле булды. Яшәсен Татар!
Нур театры үзенең даими тамашачыларын һәрвакыт шатландырырга әзер. Кадерле дуслар, Ычкындыр Миккеоны комедиясен сез беренче, ундүртенче һәм егерме дүртенче ноябрь көнне күрә алачаксыз. Миләүшә Латыйпова, Илдар Еникеев, Нур театры.
Башкортстан җөмһүрияте Сахиб Җамал татар ханымнарының иҗтимагый оешмасы бу көннәрдә үзенең нәүбәттәге җыенын үткәрде. Бу җыенда Бик күп кырлы мәсьәләләр гәүдәләнде. Бөек ислам галиме, фоминист Закир Кадери галиҗәнаплары болай дигән, Хатын-кыз мәсьәләсе шулкадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шулкадәр нык бәйләнгәндер ки, без, ирләр, бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз. Әйе, бүген Уфа башкалабызның мәгънәви һавасында гүзәл бер вакыйга. Хатын-кызларыбыз! Сахибҗамал җыены. Әлбәттә, бу җыенда күп хезмәтләре, юнәлешләр фикерләнәчәк. Бу җәһәттән бөтен дөнья татар ханымнарының Аккалфак җитәкчесе Казан мәркәзебездән килгән Кадрия Рәис кызы фикерләрен әнә шулай гәүдәләндерде. Безнең хатын-кызлар оешмасы гомумән Башкортстан җирлегендә дүрт оешма булып тора. Беренчесе аның Ак калфак, Сәхиб Җамал, Мөхлисә Бубуй һәм берлектнең безнең бик э, яхшы эшли торган хатын кызлары, э, татар кызлары үз җыеп үткәрә торган инде э, бик күп еллар. Һәм менә бүген инде мин билгеле Сәхиб Җамалның хисап җыены бүген. Сәхибҗамал оешмасы буенча чакырулы, шуның буенча килдем. Ләкин күрәм менә, монда бөтен оешмадан да хатын-кызлар бар. Һәм бу э, мин гомумән килгән саен Башкортстандагы татар хатын-кызларына сокланып китәм. Чөнки алар кайсы гына оешмада да булсалар да, бик матур итеп берлектә эшлиләр. Һәм бик дөрес э, ни Эшлекле хезмәттәшлек итәләр, чөнки менә гәүдәне генә китерсәң дә, алар бит инде һәр оешма үзе бер өлеш. Менә гәүдәнең дә менә өлешләрен туры китерсәң, аның һәрберсе үз урынында кирәк һәм алар бөтенесе бергә бер бөтен хасил итәләр. Менә шуңа Башкортстан хатын-кызлар оешмалары да шулай бер бөтен берлектә яшиләр. Һәм инде һәр оешманың үзенчәлекле үз юлы бар. Берсе аның гореф-гадәтләр буенча эшләсә, икенчесе аның бүгенге көндә менә э, шагыйрә, язучылар, анда рухи кыйммәтләрне баетучылар белән эшли. Аның өченчесе шушы яшьләребезне бүген татар кызы итеп тәрбияли, чын татар милләтенең киләчәк буыннарга дәвамчысы булырлык итеп тәрбияләргә омтыла. Ә, берсе мәсәлән Мөхлисә буыны без әле татар халкы кая җирләнгәнен дә белми. Ә болар алынып, аның бөтен тормыш биографияләренә һәм инде аның бүгенге көндә алар эшлиләр, аның кайда җирләнүе, аны ничек итеп без искә алу өчен, бөтен дөньяга таныту өчен эшне булдырабыз шул юнәлеш буенча эшли. Менә аларның бит инде һәрберсе дә безгә кирәк. Бу җыенда катнашкан күп кенә кунакларыбыз үзләренең саллы сүзләрен әйттеләр. Башкортстан ханымнар шурасының җитәкчесе Рәшидә Искандаровна үзенең саллы сүзләрен күкрәгенә сыймаслык шатлык һәм куаныч хисләре белән аңлатты. Һәр сактагы бүген шундай матур көн, шундай матур залда безнең Башкортстанның иң асыл кыздары елан. Сәхибҗамал исеме генә ул ни тора. Бүген бына Дина Ганиевна, әлбиттә, ул алып бара. Но минең исемдә был Сәхиб Жамалды башлаусы безнең шул тиклем матур ахирәтебез Гөлҗиһан. Менә бүген шул Гөлҗиһан дип уяндым. Шул тиклем ни, менә уның бүләк иткән яулыгын мин төшермәй йөртәм һаман да шул тиклем итеп тә. Менә безнең республикабыз дуслык иле. Бына нидә теге партия вакытында республика Башкортостан лаборатория интернациональной дружбы дигән бер ни бар иде. Лаборатория интернациональной дружбы. Бына шуны дәвам итеп, бүген безнең менә Башкортостан дуслык иле дип әйтәм инде. Бөтен милләтләр шул тиклем матур яшәйләр, кисә Салават Юлаев памятнигендә ни менән

Хатын-кыз әгәр дуслыкка өндәһә, ул гаиләлә, күршеләрендә, авылында, каланна ягъ дуслык нин игълан итһә, бөтен җирдә лә дуслык, байлык, иминлек булачак. Менә бүген шул темага конференция булачак. Бында килгән һәрбер делегат ошо конференцияннән дуслык җебен алып китәчәк. Шөһрәтле зыялыларыбыздан булган Бөтендөнья татарлары конгрессының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Алик Харис улы Лукманов бу җыенда катнашты. Безнең э, Башкортстанда татар мәсьәләләре белән шөгыльләнгән республика масштабында ике хатын-кызлар оешмасы бар. Менә шуларның берсе Ак калфак һәм икенчесе инде Сахиб Җамал. Бу оешмалар һәрберсенең үзенең э, юнәлеше бар, үзенең мәсләге бар. Э, Ак калфак инде ул э, ата-аналар, балалар белән эшләү белән шөгыльләнсә, эшләре белән шөгыльләнсә, Сахиб Җамал инде күбесенчә ул мәдәният эшләре белән, сәнгать эшләре белән, әдәбият өлкәләрендә гамәлләр Аткара. Менә ике оешманың да шунысы куанычлы, безнең районнарда, шәһәрләрдә бүлекчәләре бар. Алар да бик матур эшләп киттеләр. Районнарга барсак, инде шушы ике оешманың да хатын-кызлары оешмалары да шундый җанлы эш алып барулар инде күренеп тора. Савҗамалга килгәндә, инде аларның бүгенге бәйрәме, Нәрсә кәс килә, алар инде менә шушы мәсләкләреннән кайтылмасыннар өчен юнәлешләреннән тагын да шушы үзләренең эшләренә җәлеп итсеннәр иде. Төпкел авылларга барып та үзләренең оешмаларын оештырып Чөнки хәзерге заманда, әлбәттә, күп нәрсә тәрбия эше хатын-кызлар җилкәсенә төште. Ирләребез инде безнең Себерләрдә чиләнә, аннан инде тәрбия эше белән бик шөгыльләнмиләр. Гаиләне туйдырырга кирәк, гаиләне корырга кирәк. Шуның өчен менә шушы хатын-кыз мәсьәләсе ул бик тә аларның Тәрбияви роле гаиләдә инде беренче урында тора. Шуның өчен аларга чыдамлык телим, аларга сабырлык телим, аларга тырышлык телим, көч-гайрәт телим менә шушы эшләрен матур итеп алып баруларында. Никадәр шатлык, никадәр куаныч-тыр ки безгә, җәмәгать! Динә Абделбаян кызы Мырзакаева күп еллар Сахибҗамал оешмасын җитәкләде. Бүген аның республикабызның төрле төбәкләрендә баскан эзләренә гөл ява. Нәк халифәләребездән, әһле сөннәт галимнәребез әйткәнчә, Аллаһыдан курыккан хатын-кызларның фикереннән куркыгыз, чөнки Аллаһ Тәгалә аларга хакыйкатьне яклау юлында сәләт һәм кодрәт биргән, дип бәян итә. Без, мөнәсәбәтеннән файдаланып, бөтен әһле ислам җәмәгатебез исеменнән өйләребезгә ямь, ашларыбызга тәм, йөрәкләребезгә илһам биреп торган Сахибҗамал оешмасына без, күңел түребездә сезгә әйтеп бетерә алмаслык ихтирам, һәм тирән моң йөртәбез дип догалар кылмактабыз. Бу көнне менә без матур җыенга җыелдык. Эшлекле җыенга. Башкортстан хатын-кызларының Шәхеп Җамал җыены дип атадык без бу җыенны. Әмма без күңелебез киңлектән һәм бөтен кешеләребезне күрәсебез килгәннән, э, күрешү бит инде, бер күрешү үзе бер гомер. Шундый уйлардан, шундый нияттән чыгып, Үзебезнең җыеныбызга барлык тарафташларны чакырдык, барлык дусларыбызны чакырдык, ахирәтләрне чакырдык. Җыенда без Аллаһ бирса, үзебезнең 5 еллык эшчәнлегебезгә йомгак ясарга җыенабыз. Һәм әлбәттә инде безнең сөйләшүләребез булачак киләсе планнар турында, алдагы планнар турында һәм яңа идарә сайлауда булачак. Бу инде көтелгән җыел иде һәм көтелгән сөйләшү иде. Э, уртак серләр бирешәсе бар һәм уртаклашы, уртаклашасы киңәшләр бар. Шуларны уртага салып сөйләшкәндә бүген бик матур булыр иде. Безнең монда гамәлдә барлык районнарыбыздан дип әйтсәк тә арттырып булмастыр вәкилләребез бар. Безнең үзебезнең Сәхип Җамалыбызның э, җитәкчеләре килде районнардан һәм алар шул хәтле зур делегацияләр белән килгәннәр. Матур үтәр дип уйлыйм, Аллаһ боерса җыенны, иншаллаһ. Рухи канәгатьләнү әлбәттә булды. Чөнки шул хәтле без электән аралашып яшәгән, яшәгән дусларыбыз белән без ныграк тупландык, бер тупламга әйләндек һәм оешкан э, көчле оешма булып бердәм эш итә башладык. Безнең эш нәтиҗәләребез шуңа да күренде. Бу бер төптән булып эшләү нәтиҗәсе. Әмма инде ул кыенлыкларга килгәндә, оештыру мәсьәләләрендә үзенә күрә кыенлыклар да булды, әлбәттә. Иң зур кыенлыкларны мин уйлыйм инде матди кыенлыклар дип, чөнки һәр нәрсәгә матди терәк кирәк. Ну, Аллага шөкер, менә бу Субханалла, бу кичә безгә безнең күпмедер дәрәҗәдә ярдәм иткән кешеләр булды. Һәм безнең менә терәк оешмаларыбызны атап үтәр идем. Безнең чараларыбыз һәрвакытта да үтте. Те, Башкортстан халыклар дуслыгы йортында. Безнең анда бүлмәбез бар, без шунда урнашабыз һәм безнең төп чараларыбыз һәрвакыт шунда үтте. Янә килеп, без Ихлас мәчетенә бик нык рәхмәтлебез. Сез безне үзебезнең канатыгыз, үзегезнең канатыгызга алдыгыз һәм без шунда тернәкләнеп конференцияләребез, гамәли конференцияләр, төрле чыгышлар, хәтер кичәләре шунда үтте. Һәр эштә авырлыклар була инде, әмма субханалла, нәрсәгәдер ирешелде һәм бу җәмгыятебездә бу күренде дип уйлыйм. Гүзәл Башкортстаныбызда шул хәтле үзгәрешләр бара. Бер караганда көтелгән үзгәрешләр. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә республикабыз тынып калгандай, оеп калгандай булган иде. Әле менә яңа дулкын өрелде һәм бу үзгәрешләр уңай якка булыр дип өметләник. Чөнки әле республикабыз башлыгы вазифасын башкаручы ул үзенең гамәлләр белән эш итәчәген белдерде. Ә безнең бит инде Тукаебыз әйткән, иң мөкатдәс нәрсә эш дигән. Димәк, без гамәлләр белән булсак, эш белән булсак, республикабыз да алга китер һәм безнең җәмгыятебез дә алга китер. Динә Габделбаян кызы Мырзакаеваның иң көчле коралы ул көләч йөз. Татлы тел, чөнки аның сүзе ул көрәшкә чакыра байрак кебек, аның сүзе дошманнарны кисә кылыч кебек. Яшәсен булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы татар хатын-кызлары дип догалар кылмактабыз. Әйе, Башкортостаныбызда мондый татар хатын-кызлары җыелырдай оешмалар, җыелырдай мәйданчыклар булгач, бу бик сөенечле хәл инде. Халкыбыз мәңгелек. Ә шулай да мәңгелек ул Аллаһы Тәгаләгә генә хас сыйфатларның берсе. Безнең халкыбыз кояш кебек. Нур чәчеп яшәгән яшәр. Никадәр җиһанда кояш нур чәчсә, безнең халкыбыз да шул кадәр яшәр, кыямәткә кадәр дәвам итәр. Шулай.
Ләкин халкыбыз яшәсен өчен, туган телебезне саклап калу, Моның өчен инде үскән мохиттә, гаиләдә, мәктәптә туган телебезгә, татар телебезгә мәһабәт тәрбияләү кирәк. Энҗе сеңлем, менә ислам галимнәре болай дигәннәр, Бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бәлки бер нияттә булганнар гына үз максатларына ирешерләр, дигәннәр. Димәк, халкыбызга бу эшләребездә дә бер нияттә булып,